Арай биирдэ, арай биирдэ Арай биирдэ уон тоҕус саастаах э, буолан Сунтаар оройуонугар Бүлүсээн нэһилиэгэр э, оскуоланы бүтэрэн баран хаһыстаһылбын э, радист диэн Карл Маркс аатынан колхоз этэ олхахха үлэлии сылдьыбытым. Та радист диэн буолуода, били бөһүөлэк радиотын ыытар оператор диэн ааттыахтара эбитэ дуу, билигин эбитэ буолуо. Онно ол били оскуоланы бүтэрэн кэлбиппэр бу радиону билэр эбит бу уол маны радист гыныахха диэн анаабыттара. Онно харсыарда бараҥҥын алтаҕа радиону холбуугун радиоприемник уонна усилитель холбооҥҥун бөһүөлэккэ трансляция ыытаҕын наада буоллаҕына совет председателэ тоҕо эмит биллэриини биэрдэҕинэ ону биэрэбин вот күнүс буоллаҕына уот кэлбэт Бремэтигэр били дизельнэн хас эрдэ уонна киэһэрэ холбууллар уоту. Күнүс бэйэм кыра манна генератор мотордаахпын. Оны иһэбин. Уонна ол моторунан дьэ уот пэринэммин трансляцияны ыытабын. Онно ырыттахпына били уон тоҕус сааспын туолбутум кэннэ муус-тар бүтэһигэр арай военкоматтан повестка кэллэ, армияҕа барар буоллум. Оннук өөп дьэ барар күнүм кэллэ ийэм буоллаҕына Сарсыарда оскуолаҕа үлэтигэр барда. Биһи биһиги онно үс үс балтыларбын кытта ийэбинээн олоробут. Аҕа аҕабытым буоллаҕына хоту үлэҕэ ыытаҥҥа биспиттэрэ Верхоянскай оройуонугар Баатаҕай Алыыта диэн сиргэ. Онно үлэтигэр бараары туран эттэ Чаҕыл оһоххо Мин, мин, мииниҥ турар, бэйэҥ көрөҥҥүн аһаар уонна оттон бараар диэн. Онно били массыына барыахтаах этэ Сунтаарга. Бэйэм оннук тэринэммин баран хааллым. Сөп, онтон ол сборной пууҥа Дьокуускайга сылдьан бараммыт самолетунан көтүттүлэр. Читааҕа дылы. Читааҕа түһэн бараммыт биһигини онтон поеһынан поезка олордон иттилэр. Онтон Оловянная диэн станцияҕа тиийэн баран дьэ онтон массыынанан айаннааччы ааҥаары курдук айаннааммыт. Дьэ били чааспытыгар тиийдибит. Онно үһүс армейскай артиллерийскай полка диэҥҥэ тиийдибит. Бэйэни онно баанньыкка уһуйан бараннар таҥас биэрдилэр, солдатская форма. Дьэ уонна карантиҥҥа уктулар. Элбэхпит, онно хаспыта эбитэ буоллар. Икки-үс биэ анчабыт быһылаах ол карантиҥҥа. Дьэ ол карантиҥҥа хасыарда, биир хасыарда туруораннар арай строй даан турдахпытына кэлэн ыйыталастылар. Дьэ, ким тугу аһатыарый диэн маннык. Онтон музыкальнай инструмеҥҥа оонньуур ким эбит баар дуо? Дии, выйти из строя диэн буолла. Та мин ол иннигэр оскуолаҕа үс сыл духовой оркестрга трубаҕа оонньуурга үөрэммитим онно бөлүсээҥҥэ үөрэнээриттахпына биллиилээх билигин билигин биллиилээх композитор оттон бокуонньук Павел Гаврильевич Акимов духовой оркестр тэрийбитигэр онно оонньообутум онно хоп курдук оонньуур буолбуппут инньэ били истиҥэ маҕайы халдаат буоламмын тахсан кэллим стройтан сөп налево диэн буолла уонна полковой оркестрга сылдьыаҥ диэн буолла аны онно сылдьар буоллум күн аайы онно оонньотон көрдүлэр а да ты же готовый музыкант трубач диэн нота биэрдилэр маны үөрэт диэллэр онно марштары оонньууллар ол оонньуур духовой оркестр Харсыат аайы развод буолар, полковой развод, онтон киэһэ алта чааска развод караул ох буолар, онно бартыгар ылар кестер оонньуур. Да, оннук оонньоотум, үөрэтэлээтим уонна сразу уже разводтарга оонньоһор буолан хаалдым. Сөп. Онтон дьэ карантиммыт биир ый буолан баран бүттэ. Аны били дивизионнар диэн артиллерийскай дивизионнартан апыһаннар кэлэннэр аны бэйэлэригэр специалистары талаллар ким тугу билэрий диэн ким тугу сатыырый диэн онтон ыйыттылар радиотехниканы билэр баар да диэн хас да буоламмыт тахсан кэллибит мин эмиэ таҕыстым разведывательнай артиллерийский дивизион диэн буолар. Анаан ной дьэннэр онно көрдөрөллөр. Дьэ техника бөҕөнү иҥнэраас радиолокатордар, радиодальномердар эҥин. Төп, дьэ үчүгэй диэн буолла. Аха. Дьон гарантимата ово бүтэн бараннар бүппүтүн кэннэ АПР-дарбыт кэлэн дэ илдьэ бараллар бэйэлэрин тохтарыгар, дивизионнарыгар

музыкалаан оонньоон таҕыстахпына бу солдат олоҕун билиэм да аһыах, ол автоматы да көрүөм аһыах дии санаатым. Ол иһин инньэ диэттэҕинэ ата биһи били туох оччотооҕу иитиибит олох маннык коммунистическай иитии буоллаҕа дии Ийэ дойдуну көмүскүүргэ диэн. Уонна Ленин эһээбит алгаабыта төбөбүтүгэр сылдьар буолаады. Учить своенному делу настоящим образом диэн. Олох bu плакат бу хараҕами ниэр бу турар курдук. Ол иһин такой даамарны эттим. А в разведь дивизион детим, а? Ну вот, молодец, это подполковник уонна идя бардам игин ол дивизионыгар. Дэн ягынан дэ жигнах бөлө биир уол оҕото ханна сүппэтэҕэй диэн баран дьэ дьиҥнээх салдаат олоҕун инньэ гынан биллим дьэ икки ылым мэлдьи ол сотору-сотору биһиэнэ били образцовай артиллерийский полк инньэ гынан сотору-сотору э, тактическое занятие то хас да булгуччу политическое занятие турдуҥ даҕаны э, кросс сүрэҕин ону Забайкальеҕа кислород тиийбэт эбит аны анаатаха кэлин аны истиэх булаат бүтүннү бас диэн куах үүнээри. От эрэ. Чэ, үрэхтэр кытыыларыгар барбахталаах эҥин эрэ кыратык үүнэр. Вот. Хасса да кросс сүүрэбит. Онтон ол сүүрэн кэлэмит дьэ тыын тиибэккэ били тыаҕа быраҕыллыбыт балык курдук дьааппаҥнааһын эппэҥнээһин бөҕө дэ. Күнүс эбиэт чугаһыыр дылы тыҥаҥ били күүгөне көппүтэ ону аһыйар койкадла да алдамалар сыдьабыт да мин ата онно улахан күүстээх баа киһи да буолбатарбын иһин хох курдук бэйэбин иһин кыанабын инньэҕинэн турникка тардынабын Боруссияҕа нормативтары толоробун били козел ат диэн гимнастическай тэриллэрин ыстанабын үрдүнэн Аны туран батарея диэн биһиэнэ онно дивизионҥа батареяҕа арахсар. Радиотехническая батарея РТБ диэҥҥэ биэм биэс халдааттан мин биэс бастакы сүүрээччилэр иһигэр сылдьабын мэлдьи мэлдьи первый пятеркаҕа сылдьабын сүүрэбин олоххо эдэр сылдьан Хойуккатын сүүрэр этим. Пенсия барыахпар дылы күрэхтэһиилэргэ гин мэлдьи сүүрээччибинэ. Вот, дьэ, оннук хулуспаха кыланнаах ол үөрөх бөҕө постоянно караулга хоторо-хоторо сылдьабыт, учения барабыт. Ол сылдьан Кытай коронассатыгар баран окуоппа хастан кэлбиппит. Бу 69 сылда, тыгынча 999 сыллаахха кулум тутарга Даманская кытта Дамаска арыыга кытай кытта хапсыһыы буолан ылбыта ди. Он мин аганаа көлүөнэм уонна та историяны билэр дьоннор өйдүүллэр ону. Дьэ инньэгэнэн тыҥааһыннаах баҕай балаһыанньата сотору-сотору повышенная боевая готовность, готовность номер один диэн да истерика бөҕө, олох эрилэһэ. Хибилигин дэ бу

Үөрэх бөҕөтө. Дьэ онно мин көрбүтүм. Бу Советская армия чахчы модун да күүстээх эбиттэр. Били Забайкальский военный округ полигона бар. Мин улууспалаабыт Цугол Даксан диэн хиргэ улууспалаатаҕым дии. Онно Забайкальский военный округ полигона бар. Туохпар сэриилэр артиллерия, ракетнайдар, танковайдар бары кэлэн онно ыталлар. учение баҕа буолар. Аан туран самолеттар кэлэн бомбалыыллар, ракетанан пулеметынан ыталлар, зенитчиктар ыталлар. Оо, дьэ, биһиги чугас баҕайы иннигинэн почти көстөн турар. От-от учение биһиги тактикаҕа сылдьарбытыгар постоянно онно сылдьабыт эмиэ. Иннигинэн постоянно көрөбүт. Снаряд оскуолактара бөҕө, воронка, ол-бу улахан баай снарядтар ыталлар, ракеталар ыталлар, иҥэн били учебнай дарбагылаах истибэтэхтэр ыппыттара. Вот инньэгынан дьэ ол учениелар буоллахтарына уу дьэ айаннаан баран боронон быстыбат колонналар аалар бронетранспортердар танкалар ракеталар иҥин араас техника бөҕө онтон самолеттар көтөллөр үлүгэр тах собулуктуу сус бөҕө аны туран вертолеттар көтөллөр уул инньэ ыраах баҕа саҕахтан көтөн тоххон хас төрөөтүнэн көтөн көлөллөр маннык кумаар курдук маннык көлөн үрдүгүнэн ааһаллар уонна анараа саҕахха баран үтэн хаалаллар инникилэр оттон кэнникилэр өссө даҕаны тахха тураллар тахса тураллар ол диэки илин саҕах диэки бара бара үтэн хаала тураллар дьэ Модун даҕаны күүстээх, элбэх да буолар эбиттэн, дьэ көрө-көрө сөҕөбүн, онно били уол оҕо сылдьар. Дьэ уонна төбөҕөр маннык эмиэ санаа киирэр. Бу маннык күүстээх модун армияны туох кыайыаҕай диэн. Да кырдьык да оннук быһыылаах этэ. Да оннук буоллаҕа да быһыылаах диэн буолла да чахчы оннук. Дьэ оннук дьэ икки сыл улууспаламмын, рядовойтан саҕаламмын, сержанынан, отделение командирынан Холуспалаан бүтэрбитим ол икки сылбын. Дьэ онно сир-дойду бөҕөнү көрөн, ол Кытайга тиийэ, Кыргызстаҕа тиийэ баран, араас чугастааҕы онно куораттары, Забайкальены, Стеби, Даурияны көрөн, дьэ чахчы бу армия диэн Эдэр уолга чахчы олох наадалаах туох тунаһа үчүгэй олох оскуолата. Элбэххэ үөрэппитэ, элбэххэ ииппитэ чахчы армиятан вот Халдаат диэн отой букатын нучалай эттэххэ находчивай маннык булугас өйдөөх тугу барытын сатыыр, биир да үлэттэн толлон турбат вот Аньарат Дуся фольклоругар баарда ити солдат оннооҕор сүгэттэн сии эбэтэр хааһыны буһарар диэн баар. Дьэ ити сылдьан дьоһуннаах баайытык улууспалаан кэлбитим. Буолан баран ити дьоһуннаах баай улууспаҕа ардыгар Эҥин араас түгэннэр баар буолаллар. Ол курдук күлүүлээх баайда түгэннэр баар буолаллар. Онтон чэ биирдэстэрин кэпсээтэх хаманнык. Биһиги биир этажтаах казармаҕа олоробут. Биһиги батареябыт. Онно үс батарея бар. Разведывательный-артиллерийский дивизион топогеографическай ТГБ диэн радиотехническэй батарея РТБ диэн биһиэнэ уонна батарея звуковой разведки БЗР диэн барыта олоххо аныгы техника бүтүннүү олох маннык бастакы тыл диэн техника бастакы тыла уонна рядом онно территория военный городок иһигэр төрдүтээстээх таас дьиэ бар онно били огневой дивизионнар Ну, дьиҥнээх били пушкардар диэн аахтыбыт биһи бааллар. Аһа. Толор былыргы пушканнары даллар 37 сыллааҕы системаларынан вот. Ол уһумба көрдөрдөх казармабыт. Онно киирэ кытта ортотунан киирэргэ онно утары тумбашка таһыгар дневальный турар. Обязательно күн айы. Онно былыр билиҥҥи курдук сотовый телефон иҥин биллэн турар уох тыынча тоҕус сүүс алта уон тоҕус сыллаахха биэһантан хаһыйдаҕар биэһэн икки сыл анараата буоллаҕа дии онно истиэлэҕэ маннык ыйанар били маннык радио бар кнопкалардаах селектор дэн ааттанар ол селекторынан дежурнай чаастан уонна полка командира маннык дивизионнарга туох дневальнай нөҥүө араас били дьаһаллары биэрэр, ыытар. Саҥарар. Онно Сидоренко диэн биир хохуол уола баар биһиги батареябытыгар. Маннык чэ оҕо буолла. Уон аҕыс, уон тоҕус саастаах уол оҕо. Кэлэн Арабай баҕайы индиэс баай куоластаах. Ол да дневальный дии турар. Ол турдаҕына селектор холбонон тос гынан холбонон кэлэр. Онно бэйэ полковод командира боллаҕына подполковник Чупрына диэн кыра оҥохтоох лохох курдук робой оннук киһи эптэ. куолаһа диибин диэ плацка полка балтараа тыһыынча киһилээх полка стройдаатаҕына онно командалаатаҕына роман этиҥ ньиргиэрин курдук иркутская труба диэн ааттыыбыт ол киһини биһиги испитигэр куолаһаттан микрофон оһох маннык плацка командалар ол хомаа плацка а так трибуна микрофон баар буолла ол хахха даҕаны ону дьэ оройдо этиҥ ньиргиэрин курдук командир куолаһа

Дьэ баран селектор лас гынан хабыллартыга иһилиннэ. Оо дьэ, накаста болар эбит диэн буолла. Оо, би ону казарма би ону истибите уолаттар күлэн быара хохутабыта. Би олоҕох таалыбыт. Дьэ итинник дьэ эҥин араас түбэлтэлэр баар буолаллар. Онтон арай биирдэ буоллаҕына өрөбүл күн өрөтөллөр онно. Ленинская хоско сайын бу. Ленинская хос диэн бар. Онно телевизор бар. Кыра маннык чай краннаах телевизор. Аны футбол көр олордубут. Оттубут били помеха бөҕө били сопкалардаах, ол сопкалар мэһэйдииллэр быһыылаах. Хаар бөҕө, маннык помеха бөҕө, куһаҕаннык көстөрө сыанан. Ону били биир Витя Плетнев диэн эрзээнтэн сылдьар дьарамай баҕайы, хатыҥыр баҕайы уол баар. Ону дьэ Олох, били, улахан дедовщина биһиэхэ улаханнык хуох этэ эрээри, хим биир маннык кыралаан баарба ханна бырыйа дэлби били чумуо гынан ааспыттар диэххэ нуучалар бэйэлэрэ ол уолларына ону тохтуоллар ба

Товарищ подполк капитан. О, капитан. У меня э, я Коркулину. Слезайте немедленно отсюда. С крыши да, да, да, я э, замполиппыт. Дегенер раз э, э, дьоннор баар буолалларыттан. Хайыхыны киһи элбэх армия хас биирди киһи барыта эҥин арас били били ойна кас киһи эҥин арас диэбитигэр дылы били да этенник арас түгэннэр баар буолаллар этэ. Да буолан баран, атта дьэ икки сыл оннук биллибэккэ ааспыта. Хесэрии, хата, мин дьолбор буолбатаҕа уонна итиэннэ инники кэнэҕэски буолбатар даҕаны сатаныа этэ. Инньэ гынан күндү доҕоттор, бары Дьоллоох буолуҥ, дарыбай буолуҥ, эр дьон аймаҕы, уолаттары барыларын хобуо сарсын кэлээри турар Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэринэн мин буоллаҕына ити күнү үөрэммиччэ Советскай Армия күнэ диэн ааттыыбын. Советскай Армия салдаата буола сылдьыбытым быһыытынан уонна дьэ хаһан даҕаны сэрии ааҥнаабатын мэлдьи дьоллоохтук эйэлээх халлаан анныгар олоруоххайыҥ